Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Baazoo Tube Entertainment Channel akkam nagayaa fayyaa keessan isin jechaa arraan tana dhaamsa tokkoon isiniif qabadhee dhufee jira. Dhaamsa biyya Arabaa kan ilaalchisee jechuudha. Biyya Arabaa kan ilaalchisee dhaamsa bareedaa tokkoon haala yerootiif kan isin fayyadu jeetiin kan hin qabadhee Isin dhufe tokko jira. Dura irratti garuu chaanaalii keenya YouTube chaanaalii keenya seentanii subscribe, like fi share godhuu hin dagatinaadha. Maqaan keenya kan duraan baazoo tuub jedhamee ture sun baazoo tuub namni hedduun hin beeknu maqaa kana jijjiiruu qabda jedhanii waan yaadin rakkannaniifin gara Baazar Jamaal jedhee maquma kiyya deebisee jira jechuudha yeroo fi yaada biraa yoo qabaattan ammoo gara koomentii jalatti gabbuutanii kana godhii kana godhii jettanii yoo yaada naa qooddan yaada keessan fudhadhee anis waan biraa jechuun maqaa sana akka jijjiirree maqaa bareedaatti moggaasunis abdiin qaba hanga sittuu garuu Baazar Jamaal jettanii yoo itti barreessitan YouTube chaanaala kiyya argachuu dandeessanii. Achumaan subscribe, like fi share godhuu hin dagatinaadha. Saahibban keessaniif qoodaa jechuu kiyya. Subscribe'n kiyya yeroo ammaan tanaa kana ammaan eegalee waan ta'eef ammaan tana fuulduratti bu'aa guddaa isiniif ni buusa jeetii yaada barumsa gaarii sirraa ni baratta jeetii yaada maaliif anis waan hin karoorfadhe waan guddoo waan hin lafaa qabuuf jeeti. Hagasittuu garuu isin subscribe, like fi share godhuu hin dagatinaadha. Amma gaa gara dhaamsa keenyaatti hogguu dabarru biyya Suudii Arabiyaa tana keessatti kan duraanii caalaa kan duraanii caalaa bifa hammaataa ta'een mootummaan ammaan tanaa karoorsee jira. Innis maal yoo jettan lammiilee biyya alaa fakkeenyaaf daangaa isii cabsanii seenan warreen waraqaa jireenyaa hin qabne warra akka Itoophiyaa lammiilee Oromoo dabalatee jechuudha lammiilee Itoophiyaa Somaalee Naayijeeriyaa lammiilee biyya Afrikaa irraa dhufan kana baay'inaan jechuudha. Walaa Masrii dabalatee, walaa Sudaanii dabalatee warra waraqaa jireenyaa hin qabne hundaa'u duula irra bobbaasee jira. Duulli kunis kan maal jedhudha biyya teenya keessaa turtii ji'a sadii hin caalle keessatti gadhiisanii akka bahan yookaan mootummaan duula irra banee akka dirqamaan galchu ka jedhudha. Kunis kan eegale ammaan tana jechuun mootummaa ammaan tanaa kana ilma dhaalaa gonfoodha Mahammad ibn Salmaaniin kan gaggeeffamedha. Mahammad ibn Salmaan yeroo ammaa kana karoorri inni bane kun karoora dhugaati jedhaniiti Araboonni baay'inaan haasawaa jiranii namni afaan Arabaa beeku ni beeka. Akkasitti makiinaallee makiinaa kanaaf qophooyte kanaaf qopheessanii lafaa qaban jechuun makiinaa bifti isii diimtuudha. Yoo agartan ganaallee isinillee warri as keessa jirtan akka baqatanii isin dhaama. Bifti isii diimtuu tahee diimtuu diimtuu baqa guutuu guutuu diimtuudha isin jechuudha. Utuu kalara biraan qabaatiniif keessa kalarri isii diimtuu tahee gubbaarraan harqoota san ijoolleen ni beeytanii harqoota san ta qabdu ta mallattoo mootummaadhaa mallattoo shurxaa qabdu san mallattoo as poolisaa ta qabdu san guututti gizee agartan irraa baqattanii jechuudha. Warri duraan hannaan as keessa jirtan ni beeytanii Akkasitti kanaaf ijoolleen teenya biyya Oro- biyya- lammiin keenya biyya Saudi Arabia irratti akkasii jiraattan lam- ilmaan Oromoo kiyyaa jechuudha. Akkasumas lammiileen Itoophiyaa biyya sana keessa jiraattan hundi keessanuu warri afaan kana dhageessan eh, akka irraa if eegdaniin isinii dhaama. Eh, Dubbiin kun eh, waan sobaa seetanii wanta jiraadhaa if eeguu keessan guddisaadha. Maaliif jennaan keessaa yeroo ammaa kana sanatti soomanni dhiyaatee jira. Yeroon tun yeroo baatii lama hin caalla keessatti soomanaa dhufa. sanii fi ammaas diinii ramadaana illee ji'a soomanaati waan ta'eef waliin ji'a sadii ji'a sadeen kana gidduutti lammiileen biyya lammiileen eh, waraqaa malee waraqaa jireenyaa malee hayyama jireenyaa malee biyya tana daangaa cabsanii seenan akka nurraa bahan jedhanii arabni guututti waan karoorfatee jiruuf akka if eeggataniin eh, dhaamsa gabaabduu sana isinii dabarsaa bireeyyan kiyya lamaan ayyaa hundi keessanuu bakka jirtanitti rabbi isin haa eeguu rabbi isin bira haa jiraatu dhaamsa kun dhaamsa dhugaati akka if eegdaniin Kabajaadhaan isin gaafadha. An obboleessa keessan Baazir Jamaali. Baazir Jamaal namni hin beekne ni jira jee hin yaadu. Kan hin beekneefis garuu an Baazir Jamaal ta'uu kiyya arrarraa kaafnee wal barra. Fuulduratti ammoo waan hedduu kanaan wal qabateetis, waanuma aartii Oromootiin wal qabateetis, eh, waan biyya keessaatis, akkaataa haala biyya kanaatti deemu jiruuf kana kanaan wal qabatee waan hedduu waan isiniif qopheessuuf jecha akka irraa if eegdan akka gartee YouTube channel keenya akka hordoftan subscribe akka nuuf gootan share akka nuuf gootan like akka nuuf gootan kabajanii isin gaafadha galatooma.